achi ilaali egaa ummata kana maal jetta ummaa achi ilaali arafa fakkaatamoon fa araban gahu araba fakka arafa fakkaatamoon fakkaatom achi ilaali ija rahmataatiin ija guutuun ija bareedaan ija si gammachiisuun achi ilaali argite moo nagarre amma hin argitaami badhee jira moo hin jiru hin jira moo hin jiru jedha

qoonqa tokkoon dubbannu maaltu itti aana shukrii rabbiititti maaltu aana ree amma mee walii gallee maal jechuu qabna kun amma ka abubakri bichaan kophaa jedhuumi walii gallee wanni jechuu qabnu rabbiin faarsinu moon faarsine kennaa isaatitti faarsine alhamdulillaahi jenne moon jenne ree marti keessan gammaddanii guyyaan gammach- guyyaa gammachuuti qoree ittiin darbanii wama nagayaa dubbatanii waan tokkocha godhu dubbatanii waan namni mari jaalatu wal dubbatanii rabbi wa- nama kheyrii dubbatu nama kheyrii dubbatu ummata mara ka jaalachiisu rabbi nu haa taasisu suni dura shukrii rabbiiti alhamdulillaahi rabbilcaalamiin ni'imaa kana ka fakkaatu ka akkana wal nu teessise ka akkanatti wal bira nu bareeche waahid al ahadii mire isa malee shariika qaba walii galleemi eega shariikan qabaatin amma ka nageenni ka isaatii walii galle walaakin wanni marri sababaa qaba moo sababaan qaburee rabbi sababaa godhe mongoone rabbi waan maratti sababaa godhee walii galla moo irratti wal dhibna amma sababaan nagaa kanaa sababaan akkanatti taa'uu sababaan akkanatti jiraachuu sababaan mana dhiifne shakkii mana sanii qabaachuu dhabne asitti nagaan ibaadaa kana waggaa guutuu sooma booda geessuun kuni sababaan isaa maaltu mataa keessan jira naa waliin mataa keessan jira moo Anuma bichaa bichaa mataa kiyya jira. Maarree mootummaa malee akkanatti dhaabbatta. Mootummaa malee sii ta'a afi walii gallaati. Rabbi mootummaa dhaabe moo hin dhaabne. Sababaa waan mi- yoo garaa nama beela'e sababaa nyaataa midhaan immoo midhaanii miti. Yoo qorrisa sababaan uffataa maaliin sababaa kenne moo hin kenne. Silaa yoon as taa'eetiin akkanatti saffaa galee akkana taa'ee akkana bareedee geessuu hin danda'a. Lakki walii gallaa bar eegasii namichi waan, waan mootummaa dubbataa kan jennu immoo waan mootummaa dubbataa hin jirru waan rabbii dubbataa jira mootummaallee rabbitu kenne nama kenne. Isatu achirra godhe moositu achirra godhe. Isaa ila isa qurxii kee beeki isa bi- olii gadi nuuf hin dubbiin akkanatti walii galle moo waliin galle amma? amma dhiyooma kana jara kiyya dubbii dhugaa yoo dubbatan hin jibbitan yoo waa itti heedhaan ammoo hin mirqaantanii kanallee isiniin hin jedhu haa caalummaan maal nu godhe gizee haa caaluu maal taane ka du'e nama tokko ka bade waan min- nibra- nibra- nib- nibrata baay'ee bade nama baay'eetu gara akiraa deeme Yoo mangistiin hin jiraatin moo mangistiin hin jiraatin rabbi bakka maratu caalama duniyaa keessatti harameyni shariifeynii keessatti illee warra bulchu mangistii dhaabee jira moo hin jiru akkanaami asitti illee dhaabee jira moo hin jiru isa malee ni taatiire tartiibatti deebi'a mee amma kaa mangistii kan akkam goonure maal haa jennu walii gallee jenna Akkam haa jennu? Kalimaa gabaabduu jedha dheeressite illee naan hin jedhina. Eenyuman nuuf fide namicha dhagayaan mana isaa taa'u illee hin jedhinaati. Isin isinii gabaabsaa guyyaan guyyaa gammachuuti. Al islaamu salaam. Al islaamu rahma. Al islaamu barakat. Al islaamu masxat.

du'aa'ii isinii godha du'aa'ii akkam isinii godha beeytanii hii jedhan didina waan ani jedhullee hin jabbin hin jibbinalle har'a du'aa'ii isinii godha ta duraan dubbadhellee rabbi na haa araaramu har'a du'aa'ii isinii godha rabbi kheyrii duniyaa aakhiraa isinirra haa qubsiisu kheyr ulfinna duniyaa aakhiraa ka isinirraan buune rabbi isin haa uwwisu

jennee isin ammoo maal gootanii yoo waaqeffataan dhufe waaqeffataa taatanii yoo odaan dhufe odaa taatanii abbaa gadaa abbaan gadaa islaamummaa keessa jira boo eessa jira islaamummaa keessa hin jiru boo imaam baas kanaafuu eenyuun nuuf fide jettanii amma akka tashwiishan taan akkanumaan galutti tashwiishan ta'inaa dubbiin tanuma dubbiin dubbii rabbiiti kennan kennaa rabbiiti uumaan uumaa rabbiiti akkanuma akkanaa miti harkuma dhooyneeti wal faarsinee galuu bichaan ta'u walillee faarsuun kheyri ka ulamaanii dubbatellee an irraa jaaladha ulamaani maa dubbate jedha hin jedha asiin dura jedhe ana sheeka ta'a jedhe isinitti osoma isin garanaa garanaa na naannessitan rabbi asiin nu ga'e moongeen osoo biyya ufiiti immoo nama biyya qabutu kabajaa qaba Nama biyya qabutu taariika qaba. Galle moo hin galle beeynee galle moo wallaallee isinitti galle. Isinillee hojjettan moo hin hojjenne ree? Tokko ka isiniin jedhu irra isinii dhaama. Uusiikum wa nafsiya bitaqwallah. Karaa rabbii malee karaan tokkochi hin jiru. Ka shuume shuume ka itti kenne kenne isinillee rabbii keessan qabadha olii gadi hin dhahina. Olii gadi hin dhahina isin mashaayiknillee olii gadi anillee hin dhahu isinillee hin dhahina. Anaan ammoo yookaan isa baa jette yookaan jooroo xabi yookaan jette immoo jenne. Dura ejjennee haa nu rukuteetiin karaa nu dabarsuu barbaaddaniire. Lakki haa nu dha'uu barbaaddaniisi. Hafuura nu kutuu barbaaddan moo hin barbaaddanis. Hin barbaadnu jedha. Maree waliin deeman malee hin ta'a inni humna qaba akka karaa qabe moo hin qabne akka Sayyid Quxubii godha. Akkanuma akkanaa miti. Maarree nus uusuma jennee lash jennee kanallee hooysinee kanallee issaachom xiruut issi zaaree issaachoo ihonaalloo jedhee amaariffa namni nu barsiisa isin malee jira gulmaassaa seennee beeyna ani akka isin jaaladhu beeytu isin akka isin jaaladhu beeytu. tokkoffaa dhugaa isinii himan kijibu fuula keessan duratti arabaa olitti nama jaaladhu hin qabu takka jedhe takka jedhe lammeessaan isiniin kijibu boo maa nu jaalatta maan jenne isin maali mee umanni xibima takkatti ka achiin buqqaane himaa jedha awwalan arjooma qabdani takka jedha lammeessaa jagnalle hin kijibu baran isinirraa beekaman taatan amma isinitti hin dheeressu biyyaalle amma reefuu mootummaan kun haa turu haa qabatu haa jabaatu irra maa baatan isin waan isaa dubbatanii amma jaalatanis hin jaalatani maaliif hin jaalanne yaa rabbi mootummaa illee nagaha nuu godhi yaa rabbi mootummaa nagaha nuu godhi boo yaa rabbi ummata keenna nagaha godhi ani gaafa oda'aa san xiqqoo isinii tiqir jedhe afownaa lillaa isinii dhiisa isinillee toobadhaa rabbi isinii haa dhiisu toobadhaa odaa irraa hin diddan amma mataa buuftan tawbadhaa odaa irraa tawbadhaa rabbi isinii haa dhiisu afawnaa lillaah afawnaa lillaah nagaa hannaa jiraadha biyyillee biyya nagayaa haa ta'u biyya barakaa haa ta'u assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu